Mandray anjara amin'ny andiany faharoa amin'ny Foire Internationale de l'Agriculture ny orinasa Farm Shop. Ny antony andraisanay anjara aloha dia ampisehoanay fa mandray anjara amin'ny fampandrosoana, fampandrosoana amin'ny resaka sehatra fiompiana sy fambolena ny orinasa Farm Shop sy ny vondrona Eclosia Madagascar. Natao moa izany ity fampiofanana ity mandritra ny fifoara international de l'agriculture ity mba ahazahoana izany manome ireo traikefa ara-teknika na tohana ara-teknika ho an'ny mpiompy mba ahazahoan'izy ireo ilay miakatra kokoa amin'ny seha-piompiana izany mba hahatonga azy ho matihanina. na dia fotoana fohy ihany ara izany ilay izy dia hita ao anatin'izay ny antsipy ny ankapobeany ilay fiompiana iray izay iantseherana izy ireo ny tiana atongavana dia ny hoe ahoana ny fomba ahatonga an'ilay olona izany ho afa-po ara nandalo teto amin'ny standn'ny farm shop izy a Eny, nahita tokoa aho izay nilainy ary itoy moa izany ny fiaraha-miasa fa tsy hoe mijanona eo ihany, fanombohana moa izany ny zavatra ohatran'izao. Zava-baovao izany sy zavatra nahaliananareo tamin'ny fiofanana teo izany ny ny teknika izany ahafahana azahoana ny vokatra tsara. Tahaka ny hoe omby be ronono, dia matetika moa amin'ny faritra misy anay izany dia omby omby gasy kely, dia tsisy hoe na sakafony tsy ara-dalàna na fomba fikarakarana azy tsy ara-dalàna, dia teo izany tena nahaliana izany fa azo anaovana trano, azo karakaraina tsara mihitsy izy, azo omena sakafo fanampiny, izay izany hitako hoe. Mba zava-baovao zay no hitako e. Tsara le, ny fahitako an'ilay fiofanana aloha tsara fa somary fohy fa zava-dehibe ny nahazo an'le amin'ny ankapobeany le izy. Ny hitako, za mantsy an mbola vao hiompiomby dika zany za ohatra mila zavatra lavalava aloha ka tsy mbola mbola mahafantatra hoe inona le nijerevana tao anatiny na inona fa Azoko amin'ny ankapobeany fotsiny ilay izy. Tena iompy iompy aho akory dia izay no nahatonga anao niaraka an'ilay formation teo. Tena iompy. Dia tsy maintsy nanao an'ity aho izany. Raiza i Paroky ilay izy hoe maimaim-poanako, handoa vola aho raha atao. Dia maimaim-poana ity a! Dia vao mainka hatsara. Hay ny tanjona aloha izany tena tonga dia hoe fidiram-bola e. Fidiram-bola araka ny teny teo miditra mampidi-bola isan'andro ilay izy. Ka izay any amin'ny faritra Ambatomanga no. Mandeha. Dia tsy manana problème koa zany amin'ny débouché an'ilay rona satria be mpanao fromage. Zay. Ny fifanana ny tsena teo zany dia nafinaritra fa misy ohatran'ny banga kely misy tsy fakiana kely ny sasany eo amin'ilay le le zany tena naleko teto zara mikomby ary.

Tsiro fahadiso tena mafinaritra tena zay refa miopa fa mahita tsirony ihany eo amle ville sy le le ville alaina zany tena problème zay eto Antananarivo no misy ny tsinana ronono aloha amzao efa efa me efa me miakatra kely ny vidina ronono fa tsy arakaraky le vidina provoany aloha ny tena marina le provoany zany tena lafo nefa le vidina ronono mbola sy tena hoe maka aiza Ny fiainana moa izany miakatra, dia ny faniriana mba hoe mba mba arakarak'izay koa le vidina ronono satria ny le LFL tena tsara, tena mampiakatra ronono fa izy lafolafo kely, dia somary lasa mena izany ny fatran'ilay LFL rehefa mampiasa an'le le LFL fa tena mampiakatra ronono be mihintsy le LFL, tena tsara le izy fa eo amin'le fahefana vidiny somary ambanimbany kely. Le fiofanana teo izany a nahafapo anahy voalohany indrindra aloha ny fotoana mety amiko misy ny fiofanana fohifohy fa raha fiofanana herinandro dia tsy mety amiko satria ny anahy misy zavatra tena andrasako amin'le izy dia rehefa voalaza amin'ny fotoana fohy ny zavatra andrasako dia izay no mahatonga anahy hoe afapo tamin'le izy satria resaka sakafom-biby aloha no tena nasehoko teo a dia azoko tsara mihitsy le izy fa misy Tsy hoe indro kely akory, fa nisy zavatra hafa nandrasako. Asa na mety ho hitan'ny manaraka momba ny resaka hoe vidin'ny sakafo, raha hanome ville iray gony aho dia ohatrinona izay, ohatrinona ny roa resaka tombony izany e? hoe mandany vola indray andro, ataontsika hoe vola io dia roa litre ny masonkarenan'ny ronono. Dia ny ronono miakatra eo nefa anie efatra litre, izay izao no ohatran'ny hoe tokony mba eritreretiko hoe ho azoko teo. Fa ny resaka teknika aloha izany dia nahafa-po ilay hoe rehefa kelikely ny omby dia izao no omena an'azy, dia rehefa lehibebe dia izao no omena an'azy, rehefa mamoaka ronono izy dia izao omena an'azy. Izay mihitsy ilay tena nandrasako tamin'ilay izy. Tena tsorina fa mbola tsy niompy mihitsy fa manana eritreritra ny omby atsy ho atsy. Ny antony dia izao. Za aloha miala tsiny ary raha hiteny ny tenako e! Za moa izany agronome a! Mpikaroka ara-pambolena no asako, noho izany tsy mahia fiompiana aho. Nefa rehefa atsy ho atsy a, sady dia hamboly no hiompy, dia ilay fiofanana teo izany mameno ny banga, satria ho retirety aho afaka taona vitsivitsy, dia anisan'ny tanjonako izany ilay hoe hiompy omby mahazo ronono. Noho izany hifameno amin'ny fambolena izay ataoko izany ilay izy, sady mahazo ronono aho izany, mahazo zezika amin'ny fambolena. Izay no mahatonga ahy hoe mbola tsy niompy aho. Fa tena io izany no ohatran'ny hoe anampiko ny retiretiko izany amin'ny manaraka e. Afaka taona vitsivitsy. Resy lahatra aho satria ny zavatra andrasako mihitsy no navoaka. Tsy nisy hoe zavatra be dia be nihoatra be ilay mamoana aminay fa tena hoe io mpiam manaraka ity ny sakafo vitsivitsy hoy izao dia resy lahatra aho hoe zavatra ohatran'ireny izany tsara ho an- ho anah an. Hoe zavatra tsotra no atolotra amin'ny fotoana fohy dia amin'izay tonga dia tadidy dia mipetraka. Ny anton'ny fisian'ity fampiofanana ity amin'ity FIA 2018 ity izany dia voalohany aloha dia tsapa fa maro ireo olona te hiroso amin'ny sehatra fiompiana akoho, na mpanatodi-lava io na fakana nofo. Tsapa anefa fa mbola tsy ampy ny fahaizan'ny olona miompy zanak'akoho izany. Noho izany natao ity fampiofanana ity mba hahafahana manome fahalalana ankapobeny. ao amin'ny resaka fiompiana akoho. Ny zavatra base izany no omena tamin'ity fampiofanana fohifohy ity fa ny tombony miaraka amin'ny Farm Shop dia misy ireo ekipa teknika izay manome torohevitra ara-teknika eo amin'ny sehatra fiompiana miainga hatrany amin'ny fananganana trano sy ny fanaraha-maso ara-teknika. Raha ny fampianarana aloha nafinaritra ilay fampianarana teo e. Nety tsara satria nanome détail kokoa ary fanazavana mbola somary nanatombo kokoa ilay izy. Mbola nisy zavatra maro koa raha ny teo aloha mbola tena hita hoe tsy tsy nety dia teto vao hitako amin'izay ilay secret an'ilay izy. Tiako kokoa izany hitombo kokoa mihoatra noho ny efa vokatra efa nataoko ao izany ny ny projet eritreretiko atao manaraka izany dia te mbola Hanatsaratsara kokoa an'ilay izy izany ny tenako. Izay angamba ny azo ambara. Ah, raha ny formation androany aloha dia nahafa-po e! Sady ilay izy koa tao anatin'ilay nisy an'ity foire ity vao mainka nahafinaritra na ny fandraisana, indrindra indrindra ny fampiofanana fohifohy nampianarinareo teo. Misaotra indrindra. Ny anton-dianay aty izany dia te hanatsara sy hampiroborobo an'ilay traikefa kely anananay, izany hoe fanatsarana an'ilay fiompiana sady te hanavoa ihany koa izay, te hanitatra an'ilay poulet de chair izany, te hanao poulet de poule pondeuse ihany koa izany izay, dia izay no tena anton-dianay androany an, dia nahafinaritra be aloha izany ilay. Kely fitsidihana e! Ny vokaly fampiofanana teto izany tena azo lazaina hoe nahafa-po tokoa satria fanontaniana rehetra izay nanitikitika ny sainay nanapika an'ilay fampiofanana teto dia voavaly ary voavaly manatombony ihany koa fa hoe ny fotoana moa no maha manapetra azy izay an! dia ankoatr'izay misy an'ilay hoe numéro vert mbola afaka miantso technicien ihany izahay an! Mbola afaka, na ny amin'ny toerana hanaovana ilay fourpine any dia mbola afaka mametraka fanontaniana. Dia ny hoe mbola andrasanay izany hoe, ny andrasanay dia ny amin'izay fitovizan'ny fiaraha-miasa izay hoe, matoa moa izany izahay miompy dia ny fahafaham-po no tadiavinay an, dia ny fitovizan'ny fiaraha-miasa amin'izay hoe fananana anareo manana ny techniciens izay manana ny traikefa izay an. Ny amiko an, fahalalako manokana ny farmasoako moa zany, za olona efa nipe koa, efa nanao poulet de chair aho, de fantatro tao ny fakana ny provente sy ny anona ny fikarakarana momba an'le akoho zany de farmasoako foana no nanona no ampiasaiko hatram'izay. Raha momba an'le formation androany aloha de hitako tena nahafapo ana satria le valiny nanitikitiky ny saiko rehetra rehetra de voavalin'le ramose daholo, de ataoko angamba raha ho an'ny zavatra rehetra rehetra ohatran'izany an de ataoko afapo daholo ny rehetra rehetra. Dia ny hoe ny amiko moa zany tena mbola tiako anontaniana amin'ny assistant anankiray iny. Ny ingénieur tsy fantatro izy zany na fa mbola mila fa amafisiso kely zany le le formation ko e. Tiako ampiana ihany zany e. Tena hoe ho haiko ho haiko tanteraka mihitsy manao an'le zavatra fa tsy tsy atao tsapatsapa akory le izy. Ah, nahatonga anah nanatrika an'ity fivoriana ity zany an, dia zah zany tena tia miompy akoho, akoho amam-borona, dia le akoho zany tena tena tena tiako zany le mikarakara an'le izy, dia zay no nanatrehako an'le formation, fa tsara be le formation an, dia merci an'i Farmasoap zany nampiofana anay teto. dia ny zavatra azoko tamin'ilay izy zany a dia ny fiompiana koa zany tsy sarotra e fa le izy moa zany tiana zany a dia afaka karakaraina ohatran'le le mikarakara biby rehetra zany biby fiompy rehetra dia le fahadiovana zany tena zava-dehibe indrindra zany ny fahadiovana zany tena zava-dehibe hoe tokony madio zany indrindra le tranonao koa zany tokony diovina zany Dia arahina koa izany ilay toromarika ilay avy amin'ilay pharma pharma shop, ohatra hoe ao amin'ilay izy mbola voalohany vao hiompy akoho izany ianao izany, ilay chère surtout a, dia mandeha mandeha par tonga ilay izy, dia misy sakafo izany tokony omena an'ilay akoho amin'iny, dia efa misy zavatra nozaraina taminay itony, dia ao ny manantona izany. Ohatra izany mas Mahasarika anareo zany le zavatra, interesse zany am le zavatra de manatona ao amin'ny pharma shop zany a plus de formation. Natao moa izany ny fampiofanana momba ny fiompiana kisoa eto amin'ity foara ity satria fantatra fa maro ireo mpiompy kisoa izay mandalo eto amin'ny foara. ary liana ny haka torohevitra ara-teknika mba hahazahoany manatsara an'izay seha-pihariana hahatanterahany izay. Ny tanjon'ny orinasa dia ny hoe ahoana no hahatonga ireo mpiompy ireo ho matihanina amin'ilay sehatr'asa satria fantatra fa mbola malalaka dia malalaka izany ny tsena an'ny resaka kisoa eto Madagasikara na amin'ny endriny velona io na amin'ny endriny maty io na ny zanany dia mbola misokatra tanteraka ilay tsena dia omena izany Torohevitra ara-teknika ireo mpiompy mba hazahoany mamaly izay filan'ny tsena izay. Tena marina efa niompy ampolo taonany maro aho dia manampy betsaka kokoa an'ilay traikefa efa azo ny zavatra niresahana teo androany. Amin'ny ankapobeny aloha Zavatra efa saika efa voaresaka na efa fampihatran'ny olona daholo ireny resahana teo ireny fa misy précision kokoa ilay izy, raha ny fomba fiomp- ny zava-misy ny réalités-n'ny mpiompy gasy dia tsy voalaza teo fotsiny angamba izay ilay hoe mila mahafantatra ny zava-misy eo aminy koa ilay mpiompy. Fa tsy voatery an, tena tsy maintsy hanaraka ara-bakiteny an'ireny ireny zavatra niresahana teo androany ireny. Ohatra fotsiny an, hiresaka ny hoe resaka hafanana. Mety ny olona mipetraka any amina toerana mafana dia hita fa mitaky zavatra précis kokoa hoe aleo ilay tafo-trano an, tsy ataotaolona mihitsy, ohatra. Izany nefa sarotra ny hoe le technicien no hamoaka an'izany fa anjaran'le mpiompy, izay moa le notenenina teo hoe science le fiompiana de mivoatra le izy dia anjaran'ny tsirairay ny manaraka sy mikaroka an'izay tokony ho fivoarany izay. Ny nandrehanay ilay formation mikasika ilay kisoa indray a, efa ela no nanindriana ny hoe io kisoa fa noho ilay hoe PPA tsy nanaovana hatramin'izay. Tena moa efa manana formation amin'izany fiompiana kisoa izany ihany fa rehefa toroana ilay PPA no tsy nanaovana kisoa. Fa nefa rehefa nieritreritra izay taty aoriana, efa arak'ilay zavatra hoe efa miha miha vitsy izany a. Ny taux de mortalité ny ny kisoa dia ohatran'ny nanapa-kevitra zay hoe misy précaution tokony ho raisina zany afahana miompy kisoa indrindra fa eo amin'le hoe biosécurité biosécurité zay anjaran'ny mpiompy tsirairay zany no maka andraikitra amin'ny fiompiana zay ataony. Ny formation androany aloha dia nahafapo e. satria ohatran'ny mi-rafraîchir an'le mémoire izay nianarana taloha zany le izy, tokony hidirana lalindalina zany le formation, ohatran'ny vitsy loatra le izy, vitsy loatra, fohy loatra zany le fotoana, ny fanirianay a de tokony hisy fotoana manokana mihitsiny, tsy hoe amin'ny foara ihany fa amin'ny fotoana izay hanaovana fiantsoana amin'ny. olona intéressé amin'ireo fiompiana kosa hoe misy fotoana tahaka an'izao, ary ilay fanontaniana manko no tena ilay traikefan'ilay mpifimbary izany no tena tianao tsara fantatra e, satria ilay fanontaniana maromaro izay izany no ahafahana mamaha ny olana, mety misy traikefa ananan'ny sasany any tsy fantatry ny sasany dia izay izany no tokony ho mahatsara an'ilay hoe formation elaela kokoa. Fahitana an'le le formation zany de tena manampy anay amin'le satria za- raha raha ny tenako manokana zao a de mbola tsy tena hoe mpiompy fa vao hiditra amin'ny sehatry ny fiompiana de zay zany no nahatonga anah hamonjy an'zao fa- formation ataon'ny fa- Faritra Shop zao satria mbola tiako izany hoe mahay an'ilay izy aho dia izay vao hiditra amin'ilay sehatry ny fiompiana satria ao anatin'izany fiompiana izany aho dia misy ny vola mivoaka izany ny vola dia mba tsy hanananao fatiantoka dia tsy maintsy manao zavatra sûr izany ianao alohan'ny hanaovana an'ilay izy dia izay no namonjenay an'ity formation ataon'ny Farm Shop ity dia amin'ny ankapobeny izany an tena manampy anay ilay Farm Shop satria Ilay formation gratuit dia manampy anay be mihitsy amin'ny betsaka izany e, betsaka ny soa azonay amin'ilay izy satria be dia be ny zavatra tsy fantatra nefany an, tonga dia mazava izany ny na ny saina ary tonga dia efa tsy mitaitaina fa hoe vonona hiatrika an'izany hoe atao hoe fiompiana izany. Rehefa tena ao anatin'ilay tena manao an'ilay mi-pratiquer an'ilay zavatra nazavainy teo amin'izay an. Dia eny antsefatsefany eny ngamba no mety misy kely hoe zavatra hoe mila hoe mila iantsoana technician araka ny feniny hoe raha ohatra hoe misy problème na ohatran'izany izany na zavatra tsy fantatra izany, misy fitrangan-javatra tapoka dia nefa ny tsy tafiditra tamin'ilay formation natao teo a, dia izay izao no ngamba no ilaina kely hoe technician.